चलू आब समग्रमे आ अन्तमे हमसभ ई करी जे अहाँ पाबनि पूजि रहल छी ई फीलिंग आम जे नवविवाहिता छथि काल्हि खन जिनकर विवाह हेतनि अ, तिनका सभके एहि मधुश्रावणीके कोन तरहें लेबाक चाहियनि अ, से अहाँ अपन अनुभवसँ किछु कहियौन हम तऽ कहबनि जे एकदम अहाँ सब ई किछ चीज एहन होइ छै जे भाग्य सँ सौभाग्य सँ भेटै छै आ ई मधुश्रावणी बरसाइत या जे किछु एहन पाबनि सब छै बहुत भाग्य सँ हमरा सबके भेटल अछि कियाकि हम सब मिथिला मे जन्म लेने छी दोसर कोनो कम्युनिटी मे रहिती तऽ देखते रहि जती शौख लागल रहि जाय जेना लोक सब के लगे छै हम फूल लोढ़ऽ जाइ छियै तऽ अही हमरे आस पास के क्षेत्र के लोक सब देखैत रहै छै पूछैत रहै छै सोचैत रहै छै की भऽ रहल छै तऽ एकदम पूजू ई एहन चीज छै जे लाइफ टाइम भर के लेल एकटा बहुत सुन्दर अनुभव रहि जाइ छै नेक्स्ट ईयर से तऽ फेर हम एते फुल लोढ़ी सब नहि करबै बस बस इहे साल के बाद छै मुदा ई याद ई पल सब ई सुन्दर पल हरेक अपन परिवार के सदस्य संगे जे किछु मस्ती मजाक या टाइम हम अखन स्पेंड कऽ रहल छी खास बात तऽ सब दिन करहे के पहि पहिनहो बहुत करैत एलहुँ हेँ आब आगो करबे करब मुदा ई बात सब जे छै ई कतौ ने कतौ

जखन कि देखै छी जे पाबनि सभ अ बेसी महत्वपूर्ण मानल जाइ छै जेना छठि के देखलियै सौंसे पसरि गेलैए आन आन पश्चिमा पाबनि सभ भेलेन्टाइन डे होय वा किछु किछु होय ई सभ व्यापक भेल जा रहल छै एहि मधुश्रावणी अपने मे हम कोनो हिसाबे एकर विभिन्न कथा सभ के विश्लेषण कऽ कऽ आदि इत्यादि हिसाबे हम ई साओन महिना के ई समय के मधुमास अ, की कहै छै हनीमून के रूप में सेहो हम देखलिए आ क्या गोटे आरो छथिन कहने तो जी एहन चीज होइतो एकर प्रसार अपने समुदाय के अन्यान्य जाति में जी किया नहि भऽ पाबि रहल छै आओर ओ होय तकरा लेल की की कयल जा सकैया एकटा फेज छलैए किछु टाइम तक जखन सचमे समाजमे कनि जातिवाद वाला फीलिंग छलैए मुदा आब अपन सभक समाज ओहि फीलिंगसँ पर उठि रहल अछि तऽ ओहि समय तकमे ई बात भऽ सकैत छलै हे जे किछु जे कथित उच्च जाइत मानल जाइत छै हुनकर सभक पाबनि छनि दोसर केओ किया पूजत या दोसर जाति ई उच्च जाति वाला सबके पाबनि छै हमसभ किया पूजब से फीलिंग छलै हे मुदा सेहो नहि छै अपनन एकर एकर जे संस्कृतिके अखन छै उच्च जाइत जे जी कहबै तऽ सेहो सब नहि छथि किया तऽ उच्च जाइत मे जे मानल जाइत एल हे राजपूत भूमिहार से सब प्रायः जी नहि पड़ै छनि तिनका सभमे जी आओर जी एम्हर ब्राह्मण काज मैथिल ई ब्राह्मण सब कायस्थ जी देव आओर सुनार सोनार ई जी चारि जातिमे नियमित छै

हुनका सबसँ बढ़ि कऽ आरो जातिके लोकसभ पूजा कऽ रहल छथि बिल्कुल तऽ एकटा बात की छै जे मीडियामे अखन धरि मधुश्रावणीके ओतेक चर्चा नहि होइत छै जतेक बरसाइतके होइत छै हम्म, हम्म, बरसाइत बहुत स्पेस बना चुकल छै मीडियामे नेशनल लेवलके मीडियामे सेहो हम्म। अपन सभक उम्हरके क्षेत्रीय मीडियामे तऽ खैर हर पाबनिके बारेमे खुलि कऽ लिखाइते छै लेकिन एकटा नेशनल एकटा मीडियाके बात बात इहो भऽ छै सकैए हमरा लगैए स्नेहा जे ई मधुश्रावणी जे छै से पाबनि तिहारमे टेस्ट क्रिकेट छियै आ बरसाइत भेल आन आन भेल ओ सब वन डे वा ट्वेंटी ट्वेंटी जकाँ छियै कनि नहि मनि मुदा केलहुँ सट दस सटि गेल एकर जे पॉजिटिव पब्लिसिटी जेना बरसाइत के भेल छै उहूँ ओहि हिसाब सँ मधुश्रावणी के बहुत बेसी स्पेस भेट लगतै तऽ एतेक सुन्दर पाबनि छै जे ई अपने आप सब मे सब ठमन मने फैलैत जेतै जेना बरसाइत पहुँचलै आ हमरा पूरा विश्वास छै कि आबय वला तीन चारि वर्ष मे बहुत लोक के एतय के नेशनल मीडिया सब के मधुश्रावणी नामक सेहो एकटा पूजा होइ छै मिथिला मे उहूँ से मालूम पड़ि जेतै जेना चलू बरसाइत बुझि गेल छै मधुश्रावणियो बुझतै ताहिके लेल हमरा सब जेहन किछु युवा हमसभ भेलियै अपने सब भेलहुँ अपने सबके तऽ आरो पकड़ अपने सब तब शान्तिपुर एफएम से जेना अपने सबक कार्यक्रम जा रहल अछि बहुत लम्बा समय सँ मिथिला संस्कृति के संरक्षण मे जुटल छी तऽ एहने किछु बेसी जहाँ से जे बात उठतै अ ततऽ सँ बेसी जहाँ पर बात पसरि सकै तऽ दोसरो के मालूम पड़तै आ तकर बाद ओहि हिसाब सँ प्रचार प्रसार भेला पर किया नहि जेतै मधुश्रावणियो जे मनायल जेतै सब जगह तऽ चलू स्नेहा अहाँके मधुश्रावणीके बहुत बहुत शुभकामना रूपा जी की कहै छथि कामना तऽ छनि हे धन्यवाद हमसभ देबनि लेकिन हमर एकटा जिज्ञासा अछि जे हमसभ एतेक काल बातचीत केलहुँ एकटा लम्बा हमसभ बातचीत केलहुँ मधुश्रावणी पर आ चर्चा पर चर्चा केलहुँ आ ई लगभग छओ दिन पुजि लेलियै आओर बाँकी अछि ई छओ दिन खूब गीतनाद भेल हेतै अहाँ कोनो गीत सिखलियै कि नहि सिखलियै हँ हँ वाह किया तऽ एहि चीज के अभाव छै आइ जखने हम सब हँ हेलो मिथिला हँ शुरू शुरू करऽ हँ एलियै तऽ हमस रिकॉर्डेड गीत सब जहन ताके छी विषहरे गीत छै अहाँ के तऽ बहुत कम छै हम्म, कए बेर जी हम जी ओहिना लाइव गबै छी हमरा होइतो रहैया सब बेर हमरा गाबऽ पड़ैया कहि कऽ आ जेना आइए हमरा सब के आब टेक्निकल किछ बात सँ नहि भेट पबै छलए विषहरा गीत तऽ से चलू ई तऽ बड़ा कोनो महत्वपूर्ण सिखलियै कि बात नहि रूपा सिखलियै उठेलथि अहाँ स्नेहा

फोन पर जहन जुटा एतेक महान गाय गाय अ नहि नहि से बात नहि छै अहूँ के गायकी बहुत बढ़िया छले खाली प्रैक्टिस करबै तऽ खूब बढ़िया भऽ हूँ, जायत ठीके हमरा ओ लग आवाज देखलहुँ अगिला बढ़िआँ मधुश्रावणी मे जे हमसब बातचीत करब हूँ, तऽ ई आओर सात दिन अहाँके एखन बाँकी अछि तऽ आओर बढ़िआँ अहाँके रियाज भऽ जायत तऽ अहाँ खूब बढ़िआँ जकाँ गाबि सकैत छी बहुत जी बहुत अहाँके शुभकामना अछि खूब बढ़िआँ जँकाँ अहिना एन्जॉय कऽ कऽ हम देखै छी जे सामाजिक सञ्जालमे अहाँ डे बाइ डे अपन चीजके राखि रहल छी आ कहली जे कते गोटा के खराबो लगैत हेतैन अहाँ के एकटा अथी मंतव्य आएल छले नहि हमरा किछु तेहन प्रतिक्रिया भेटल छलए अच्छा ताहि लऽ कऽ आ तिनका सब से हमु सब कहबैन जे हम सब धन्यवाद के पात्र मानियैन स्नेहा के जे आब काठमाण्डु मे रहऽ वाला वा पैघ स्नेहा पैघ के आ सिटी आ स्नेहा के सन सन आन के। आन आन हँ, सब के जे आन सब के। ई सब राएख रहल छैथ आ कते हमरा सब के नव पीढ़ी सब के बुझले नै छै आ हूँ हमरे हमरे जे बौआ अछि हम कहलियै जेना एना फूल फूल लोढ़य अबैत जाइत छथिन फूल लोढ़थिन कथी होइ छै फूल लोढ़ब की होइ छै ओकरा सेहो नहि बुझल छलैया ने तऽ हमरा लगैय हँ ओहो सब यदि आइ काल्हि सब धिया पुता चलबै छै ओसभ देखैत हेतै बुझैत हेतै तऽ तकरा लेल सेहो जरूरी छै ताहि दुआरे जिनका सभके खराब लगै छनि आ, तिनका सबके ई चीजके वापस लऽ लेबाक चाही हमरा विचारसँ अहाँ धन्यवादके पात्र छी अहीं अहाँ लगायत जतेक गोटा पूजि रहल छथि सभगोटा अहिना खूब आनन्द लऽ कऽ पूजा करथि कहबे केलिए संजोगसँ हमरा सबके मिथिलामे जन्म भेल हमसभ मिथिलाके बेटी छी तऽ एहन एहन चीज हमरा सब लग अछि एहन एहन चीज सब बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा हम बातचीत केलहुँ धन्यवाद ताहिके लेल बहुत धन्यवाद अपने दुनू लो- दुनू गोटे के हमरा ई मौका देल गेल आ, उम, आभारी छी हमही नहि समस्त मिथिलावासी अपने दुनू गोटे के प्रति बहुत बड़का व्यक्तित्व छै अपने दुनू गोटे जे मिथिला संस्कृति के अखन धरि संरक्षण कऽ के रखने छी अपने सबक स्नेह आशीष हमरा सब लोकनि के हमरा सब दिन भेटैत रहै हमरा जी लगैए हमसभ सभगोटा ई संरक्षण संवर्धनमे ओतबे आ, हमरा सभके सहभागिता अछि अहूँ ओहि रूपे ओहू मतलब अहाँसभ बढ़ा रहल छी अहूँसभ धन्यवादके पात्र छी फेरसँ धन्यवाद धन्यवाद तऽ ई छलथि हे स्नेहा झा जी मधुश्रावणी पर हिनका से बातचीत कऽ रहल छलहुँ हँ और हमरा तऽ होइ छला जे कनिक रूपा के बिसहरा गीत एहि पर से भऽ जैते मुदा समय बहुत आगा चलि गेल मात्र दू पाँत के सुना दियौ तैयो मधुश्रावणी सुना के दिअ एतेक पाँति, लंबा ने? चर्चा भेलै आ मधुश्रावणी के कोनो गीत अ, ढंग से नहि आबे आ, ओना स्नेहा गोलन है हाँ। एकटा नचारी आ, तैयो हमरा हमरा सबके विश्राम पर जेबाक सेहो बेर भऽ गेल अछि आ, बेर नहि कहि अबेर देलहुँ। भऽ गेलै से अबेर तें भऽ जल्दी गेल। जल्दी हाँ, कहियौ हाँ।

बहुत सुन्दर हमरा लगैए जे गीत अहाँ तकै छलहुँ नहि भेटल तकर अभाव खूब नीक जकाँ अहाँ पूर्ति कऽ देलियै बहुत बहुत धन्यवाद आओर एक बेर चलै छी आब हमसभ व्यावसायिक व्यावसायिक विश्राम विश्राम पर पर